Essalamu aleýkum eziz ildeşler! Bu gezekki sanymyzda Horasan sahabalary baradaky wideomyzyň ikinji bölümini siziň dykgatyňyza hödürleýäris. Hafyz ibn Hajar el-Askalanynyň El-Isabe fi temýizis sahabe, ýagny Sahabalaryň terjimehaly atly on bäş tomluk eserinde horasanly sahabalarymyz barada maglumat berilýär. Geliň, ol sahabalarymyzdan bu gün Türkmenistan döwletimiziň çäklerinde ýaşap geçenleri tanalyň. Werka bin Habis et-Temimi razyýallahu anh. El-Hakim en-Nişabury Taryhu Nişabur atly eserinde hezreti Werkany Nişapura gelen sahabalaryň arasynda agzap geçýär. Hezreti Werka we onuň dogany El-Akra bin Habis bin Ikal et-Temimi, ölümi hijri otuz üçünji, milady alty ýüz elli üç, alty ýüz elli dördünji ýyllar, müellefi kulubdandy, ýagny köňülleri yslam dinine meýil etmegi umyt edilýänler. Olar El-Ahnef bin Kaýys radiyallahu anh bilen Merwe gelipdirler. Haris bin Hassan ez-Züheli radyýallahu anh. Hezreti Haris radyýallahu anh Hezreti Amr ibni As radyýallahu anhyň Zatüs-Selasil seriýesine, ýagny Resulullanyň gatnaşmadyk ýörişine gidende ýa-da ol ýerden yzyna dolanyp gelende bir topara goşulyp, Medinä, Resulullah sallallahu aleýhi wesellemiň ýanyna gelýär. Haris bin Hassan razyýallahu anh, Resuly Ekrem sallallahu aleýhi wesellem dünýeden gaýdýança Medinede bolýar. Soňra Basra gidip, şol ýerde ýaşaýar. El-Ahnef bin Kaýys razyýallahu anh Horasany eýelände Haris bin Hassany bir bölek goşun bilen Sarahsa ýollaýar. Zyýat bin Ebih ony Horasana häkim edip belleýär. Haris bin Hassan radyýallahu anh hezretleriniň Resulullah sallallahu aleýhi wesellemden gürrüň beren hadyslary Ahmet bin Hanbeliň, Tirmiziniň, Ibni Majeniň we Nesainiň eserlerinde beýan edilýär. Atyýýe bin Amr el-Gyfary radyýallahu anh. Bu sahaba Hezreti Hakem bin Amr bin Müjedda el-Gyffarynyň doganydyr, merdi dünýeden gaýtýar. Abdullah bin el-Hüsaýb el-Eslemi radyýallahu anh. Bu sahaba Hezreti Büreýde bin el-Husaýb el-Eslemi radyýallahu anhyň doganydyr. Hakim en-Nişabury Taryhu Nişabur diýen eserinde Abdullah bin el-Hüsaýb el-Eslemini Horasany mekan tutanlaryň arasynda agzaýar we onuň sahabadygyny nygtaýar. Agtaran çeşmelerimizde bu sahaba hakynda başga maglumata duş gelmedik. Kab bin Üýeýne razyýallahu anh. Hakim en-Nişabury Taryhu Nişabur diýen eserinde hezreti Kab razyýallahu anhyň sahabadygy, onuň Abdullah bin Amir bilen Horasana gelendigi hakynda maglumat berýär. Onuň nesli dowam edipdir. we Merw şäherinde ýaşapdyrlar. Kuraýt bin Ebi Remse razyýallahu anh. Hezreti Kuraýtyň künýesi Ebul-Jenupdyr. Kakasy Ebu Remsäniň ady bolsa Ýesribi bin Rifaýa razyýallahu anhdyr. Hezreti Kuraýt razyýallahu anh kakasy bilen Medinä hijret edip, Resulullah sallallahu aleýhi wessellemiň huzuryna gelýär. Şonda Resul-i Ekrem sallallahu aleýhi wesellem hezreti Kuraýt üçin bereket dogasyny edýär. Onuň başyny mesh edip, yzyndanam gara reňkli selle, ýagny amame saraýar. Hezreti Kuraýt razyýallahu anh kakasy Ebu Remse hijri sekizinji, milady alty ýüz otuzynjy ýylda Hezreti Pygamberimiz sallallahu aleýhi wesellemiň emri bilen El-Agla bin El-Hadramy radyýallahu anh, ölümi hijri ýigrimi bir, milady alty ýüz kyrk ikinji ýyl, ikisi bilelikde Bahreýne gidýärler. Hezreti Kuraýd radyýallahu anh Hezreti Omar radyýallahu anhyň döwründe ýörişlere gatnaşýar we Ubilläni eýeleýär. Ol hezreti Ahnef bin Kaýs razyýallahu anhyň serkerdeliginde Horasan ýörişine gatnaşýar. Ol Merw şäherine gelip, şol ýerde ýaşaýar. Hezreti Kuraýt razyýallahu anhyň nesilleri-de şol ýerde oturymly bolup galýarlar. Nadle bin Ubeýde el-Eslemi razyýallahu anh. Bu sahaba ölümi hijri altmyş bäşinji, milady alty ýüz segsen dördünji ýyl. Ebu Berze künýesi bilen meşhur bolup, asly medinelidir. Hezreti Nadle razyýallahu anh Resuly Ekrem sallallahu aleýhi wesellem bilen Haýber, Mekge we Huneýn ýörişlerine gatnaşýar. Soňra Horasana gelip, Merwde ornaşýar we bu ýerde ahyrete göç edýär. Hezreti Nadle radyllahu anh Kelabeze gonamçylygynda depin edilýär. Onuň hem neberesi Merwde oturymly bolup galýarlar. Geliň indi bolsa Pygamberimiz sallallahu aleýhi wesellemiň sahawalary barada aýdan hadyslaryndan birnäçesini bilelikde diňläliň. Hezreti Büreýde radyýallahu anh gürrüň berýär. Resulullah sallallahu aleýhi wesellem şeýle diýdi. Bir ýerde amanadyny tabşyryp, kyýamat gününde şol ýeriň ilatyna nur saçmaýan we olary Jennete äkitmekde ýolbelet bolmaýan ýekeje sahabam hem ýokdur. Hezreti Saýid ibni Müseýýep Hezreti Omar radiyallahu anhdan eşiden hadysyny gürrüň berýär. Omar şeýle diýipdi, Men Resulullah aleýhyssalatu wessalamy diňledim. Ol şeýle diýdi, Men Rebbimden bakyýete göç edenimden soňra, sahabalarymyň arasynda dörejek gapma-garşylyk hakynda soradym. Şonda Rebbim şuny wahyý etdi. Eý, Muhammet! Seniň sahawalaryň meniň ýanymdaky mertebesi asmandaky ýyldyzlar ýalydyr. Käbirleri beýlekilerden has güýçlüdir. Olaryň her birinde nur bardyr. Bu sebäpden kim olaryň düşünişmeýän meseleleriniň birini öz üstüne alsa, şol kişi meniň nazarymda hidaýatdadyr. Ýagny hak ýoldadyr. Hezreti Omar dowam etdi. Resulullah aleýhissalatu wessalam şu aýdanlary bilen sözüniň üstüni ýetirdi. Sahabalarym ýyldyzlar mysalydyr. Haýsynyň yzyna düşseňiz dogry ýoly taparsyňyz.